Agir û av derbas bûm ez. Loma jî îro ez bûme bêkes. Mirin û jiyan ser min ximarê dilijin. Avîtme hepsa evîna mezin. Serkeftinê jiyanê jî ji bo te diyar e. Têkçûyîna mirinê jî ji bo te qirban e. Şanogerî destpêka şeristaniya mirovatî ye. Rahîbên çaxê destpêkê dema rê û resmê ayînî bi rê ve dibirin, wekî mirovên şanoger hizr û bîrên olî derbasê civakê dikirin. Li ser vê bingehî şano bûbû nîşana şeristaniya şaneşînên pêşketî û ji bo wê jî dihat gotin, Bide min şanoyekî baş, da bidim te miletekî rewşenkirî. Di vê bernama me de em ê yek ji stûnên şanoya kurdên Sovyeta Berê bi we bidin naskirin. Navê min resmî em bijin Canguyan Şalvan Mûrazoviç. Em ê ava hinekî bi qeydê Sovyetê. hate çêkirin û hinekî ermenî nav dane, evekê rengek ermenî nav dane. Em bijîn navê min ê hunerî Şaliko Bêkes, Şaliko Bêkes lê dixwazim Belkî ez biguherim em ne ku Şalîko bêkes çimkî Şalîko bi xwe jî navekî gurcî ye. Şalîko xwe nêrîneke min heye bikim şêr bêkes. Şêr nayê wê manî weke ez şêrim û yanî çi na. Şêr çira di şêr wekî ew weke astrologiyê hildin. Bi xwe ez meha şêr dime. Şalîko ji malbatekî koçber bûye. Wek hemû kurdên Sowyeta berê ku rihên van ji Qersê dirêj bûne heta Sowyetê. Malbata Şalîko li Ermenîstanê, gundê Çarçerîsê bi cih war dibe. Lê koçberiya kurdan ne rawest e û wê carê malbata Şalîko, xwe digihîne Gurcîstanê û li bajarê Tilbîsê dimînin. Di roja pênc meha heşt hezar neh sed û pênc û şeş şanogerê Kurd Şalikoyê Miras ji dayik dibe û di temenekî piçûk de hezkirina wî ji huner re dibe û dike parçeyek ji hizir û ramanên xwe. Van sala, heşt salî, neh salî, hingî va çiqas ez tême bîra xwe.

Wek artîstekî me yani hingê ve dixwazim bêjim hingê ve min pir hez dikir sînemayê û min gele zû jî dest pê kir nivîsar yani senaryo rast e hingê nivîsarê min hingê em bêjin pêniyetê wan tune bû.

Sal sal diketine ortede. Salê hezar neh sed û heftê du û hezar neh sed û heftê pêncan dibistana Sîdîtyoyê de hîn dibe û hezar neh sed û heftê çar heftê heşt di şanoya Rûsî de li bajarê Tîlmtê dixwîne. Bextê me me rone bo ho.

Gava çêlek dikirine mirinî, gava mirîşk dikirine qurtinî, dibû goşa goşa ava golê, dibû xweşa xweşa agirê dila. Şanzdeh hevdeh salî enê min bi rêya bît ku rêya min gorî sînemayê. Hinekî asteng e, hinekî ne hêsab û ez min xwe ceriband êdî alê tiyatro. Astengiya sînemayê hinekî pirsê navnetewî ji tê de hebûn, em bijin pirsê miletî hebû. Bi rastê sovetê de em bijin Bi resmî demokratî hebû, sosyalîzm hebû, her tişt û her kes wek hev bûn, nizam çi nizam çi lê dîsa jî veşertî veşertî em bijîn ez Gurcistanê bûme, mezin bûme, Gurc xixa haqa zûz û bi dil û can miletê başka qebûl nedikir. Bi wî rengî jî isa jî Ûris. Şalîko bê kes di nav welatê xwe de jiyan nake. Li Hizrîn wê dikewine lêkolînekî li ser gelê wî. Ba bide naskirin û xwe jî bidin nasîn. Ji bo wê jî rêya hûnêrê ji xwe re dike armanc. Her çende di dema Sowyetê nekokiyekî regêzî li ber çaw nebû lê gelên wekî Gurc û Rûs, Dervayî sîstemê bi rengekî weşartî bi kar de anîn û ji ber vê jî Şalîkovê kes nikarîbû armanca xwe ya sînemayê pêk bîne. Lê hêviyên xwe nebirî û berê xwe da şanoyê û karî ji pencerê re xwedî xist. Perde pê şanoyê. Êdî nêrînê min curekî ma yin. Min xwest wekî ez min êdî problemê miletê xwe bidît. Min êdî bi çavekî dinê mêze dikir, sînema, tiyatro bi çavekî hinekî curekî ma yin rakûrseke din mêze dikir. Ji ber vê jî hinekî planê min çêdibûn. Min digot, ha çira em bijin miletê başqe xwe eva lîstokek nîne, eva jî siyasîk e, rast e, eva jî em bijin hînkirinek e, çira miletê başqe dikarin problemê miletê xwe pêş de bînin, pirsê miletê xwe pêş de bînin. Em jî dixwazin, dixwazin çi ye, gerek e em jî hinekî pirsên miletê xwe pêş de bînin.

Lê a dawa baş nîne. Lê kurê min, xwe re hîn be, xwe xwe re nabime gorê. Eva spî ye. Spî ye. Belê spî ye. Bake hûn her tiştî dibînin û dibihîn. Baş e hûn dibêjin ferman ne yekî baş e û zilimkar e. Haşa! Lê ev yanê baş e. Perçekê reşî terikî danê ber min û pênamûsî dixwaze min bide barkirine ku ev e spî ye. Tê jî bidine hesabê xwe. Çawa reş e? Biborîne kek ferman, lê tu ne rastî e? Bibexşîne, min dixwaz bigote ez rast seraf nebûme. Lê tu zanî, wekî yê bêserewext Nikarim gavê xwe me re bajom. Mesele min ez ketime studyoki li wir min dest pê kir xwendina xwe studyo tiyatroyê ya ya gurca û gurca ça xwedî wê gurc bûn lê û rûsî ya rûsa bû em bijin sîstema wê rûsî bû. Ha, piştî vê studyoyê em bijîn ez derbasî ser mekteba tîyatroyê bûm. Ew studyo tu bi ezikî te çi xwest tida mat? Ew derî salekê ez mam. Ji paşê wê ez derbasî ser mekteba tîyatroyê bûm. Ji wî der yanî evana heva girêdayî ne dîsa. Ne çi ez dibêjim rê gelek in. Evana gişt heva girêdayî ne. Ji wê derê ez êdî derbasî resmî tiyatroyê bûm, mekteba tiyatroyê bûm, ne înstîtût, ne înstîtût, mekteba tiyatroyê bû. Çimkî sala heftê çara de ez min xwe ceriband ez bikevime înstîtûta tiyatroyê lê dîsa rih ber min hate girtin. Rih ber min hate girtin. Wî çaxê ez mecbûr bûm dîsa Yanî dorê ve herim kêlekê ve çavên şerê derbas bû. Ketim wî çaxî mamostayê min yê nûkaşvêlî Anatolî Rafaîlowîç ewî grûp tor kiribû û ez tevî wî yanî çar sala ez hûn Xwend wê tiyatroyê de, mekteba tiyatroyê de. Hingaw bi hingaw mamosta Şalîko kelem û astengiyan dihilweşîne û dest bi damezrandina şanoya kurdî dike. Her çende destpêkeke lewaz be jî, nebûna aktorekî kurdî profesyonel nabe asteng, himber, hunermendekî rasteqîne, ku dixwaze çanda gelê xwe bide jiyankirin. Şanoya kurdî hat damezrandin û karî bi demekî kurt de xwe bêxe nav dilê kurdên li Tilbîsê û hawîrdorê wê. Erê kultura miletê Tilbîsê de, Kurdistanê tê de, ev tiştekî pirr girîngî bû, me yê rastî bêje.

Em bêjin tiştê issa pir muhîm bû sewa gelê me. Her du çiqa nava me de pir wan çaxa jî dengbêj hebûn, sazbend hebûn, komê goran de jî hebûn lê tîyatir me nikare bêje destpêkeke neql nûbû lê berfireh nûbûnê bû. Çaxî şalîko nava gelê me de taybetî kurdên Tilbîsê hate hezkirin. Çimku ser xelata xwe baş disekinê û ewî ew tîyatrên wek Xasî, Bûk û Xasî, Sinco, Hezar û Yek Gune, Zavan ji Dewr hinek tîyatr di navê tê ewê wî ji têne bîran de da. Yanî ji hinek dîsa skêçê mayîn ewî çêkirin. Û çaxî zêde vîdyo tune bû. Em bêjin tekarî me bikişand li her malekî. Wan salî dest bike ewê de vîdyoş tune bû. Lê dîsa edê di meriya di bihîst. Te ku tiyatre, şalîko ji taybetî şalîko tê de rola xwe dilîze, carî hebû qulûbê de cî jî tune bû. Ji bo damezrandina şanoya kurdî jinên kurd rolekî girîng dibînin. Her çende civaka kurdî, Li ku derê be jî çanda derevegatiyê bi xwe re dide jiyankirin û ev dibe sedema nepêşketina jinan di varê huner de. Lê çend jinên pêşever van astengiyê hildidin û gula diçînin ser depê şanoya kurdî. Bêjim heta hingê min tîyatrê de tiştî kar nekiribû ne jî zanibû. Di sê cara se diçûm tîyatroyê dihatim. Ji cînarê me birê cînarê me diha rast Kerem Miras. Ewî ew dihate mala birê xwe diçû. Gîmnasîya me paşê da tevşanê ku got tîyatro da dixebite. Dixwazin kîno sînema stûdyoya kurda veke. Rêjeya wekî dikarî alîkarî bide me. Min jî got wekî ya tiştekî ez pêşî tiştekî rê baş nakim, fehm nakim. Wekî min fehm kir ez ê Serçava çira jî ne alîkarî bidim. Em hatin hingî ça sînema Kurdê erê. Xweşî ya tiştek bêjim çî nebû sînemayê de. Ve Şalîko û Kerem hingî min ça dervkaşî tiyatra Kurdî kirin. Ku em got binêrim çûm çend cara çûm hatim. Wejerê wesa dest pê kir wekî bêjim tîyatroyê de. Naka bibihîn, ez çi dixwazim vera bêjim? Ez aqasî guh didime vê, ez ez ez nû pirîyama dîn dibim. Xwişkin û biran û hunvira tiştekî bi çiqna dine ser hesabê xwe, derecê asa tarîqê de gele car diqewime. He, tarîqê de tiştê ha gele car diqewime. Ez rast dibêjim ne? Erê ez rast dibêjim. Naka em badî heva hev re ketine civatê, civatê ne? Erê civatê. Keleş rast e. Ka rast e. Na hemit. Seba yê ku em bêjin tiyatro saz dikirin, ji bo wan pirsa kulfet, pirsa ji na Tirkiyê tundbû. Tirkiyê tundbû çimkî gelek astengê wan hebûn. Gelek mirovê ku bi pêşiya wan digirt ew hebûn. Em bêjin vira pirsa xêrxwazî û xêrnexwazî jî nîne. Vira pirsa em bêjin hinekî paşdamayî ye. Paşdamayî ye û fikrên kevn e, kevnar in. Ji bo vê yekê jî van belkî xênî almas tê gulçera û siv û em bêjin kulîlka çêdergûşî xênî wan gelekî din jî